Xwişk û birayê ezîz, wek ku gelek caran me di bernama Peyamê de gotiye, zewac û şîkirin mîna avayiyekê ye. Avayî li ser du bîngeha ye, ew bîngehê ku Xwedê Teala di Qur'ana xwe yê pîroz de dibêjê, Feîmsâkun bî me'rûf ew tesrîhun bî îhsân. Fe îmsâkum bi me'rûf yanî muamelekî baş bi hev re bikin. Yanî ev zewaca hana, ev avayiya hana, yek ji bîngehê wêna yan divê li ser muamelekî baş bê û bi hezkirin û bi îhtîram û bi rêz bê û ez zan dikim me gelek Beşên ji vê bernamaya peyamê de me vala kir ku em behsa vê muamela baş bikin û çawa însan dikarê van pirsgirêka ji nabeyna xwe û hevala xwe de, pîreka xwe de rabikê û me gelek babet anîn çawa însan dikarê mala xwe bikê bi heşt û jiyanekî xweş li gel jina xwe, li gel hevala xwe, li gel diyadayika zarokê xwe bikê. Dimênê. Riknê diduwa yan bingihê diduwa demê go zewac nikaribê wê xweşiyê bidê însan çij aliyê zilam bê çij aliyê jinê bê çij aliyê wa herdu ka bê jî. Hinganê em dighine merhala diduwa ew tesrîhum bi îhsan yanî jev du xilas bin bi dilekî bê heqid bi dilekî bê şer bê nakokî terka hevdu bikin. Yanî telaq çê bibe bêy ku însan bibe dijminê hev wek ku gelek cara em di civaka xwe de dibînin. Bibûrin ku îro roj ez ê serê we biêşênim û dilê we xemgîn bikim di behsekî wilo de behsê telaqê de normal gerek em behsa tiştê xweş bikin tiştê ku dilê însan li jiyanê vekin lê babeteke heqîqeten Netîca pirsyarê gelek gotên û netîca wan meşakilê ku ku ez wa dibînim û û nerîna min û re'ya min tê de tê standin, ez meyze dikim ku ev beşêha jî ji jiyana me beşê berdanê, beşê telaqê, beşekî gelekî giring e di jiyana me de û dibê ku her malek îhtîyaca wî hebe ku fêm bike bê telaq çi ye û heta ew kesên ku hê zewac nekirine. Çi gencek bê yan çi keçek bê ku hê şî nekiriye, muhtac e ku bizanibe bêtelaq çi ye. Di jiyana însan de muamela xweş û rehetî û jiyanekî xweş însan bi hevdû re berdewam bike. Demê ku însan ji keçekî hez dike yan keç jî zilamekî hez dike Bê goman ne her tiştî wî terefê di dûa dizanê. Ji ber ku însan bi tib'ê xwe mîna sindoqekî girtî ye. Încex însan muhtacê jiyanekê ye ku însan bi hev re jiyan bikê. Heta ku nas bikê exlaqê vî însanê hana, tib'ê vî însanê hana, fikrê vî însanê hana, exlaqê vî însanê hana, ev heme di muamela rojane de têne diyarkirin. Rast e ku dergisî lazim e ku însan tib'ê hevdû nas bike lê gelek cara jî di wê dema ku însan bi destgirtî dike însan nagihe ku ku ku exlaqê kesên muqabilê xwe ew terefê muqabilê xwe her tiştî nas bike. Ji ber vê yekê.

Û piştî demekê meyze dikê go ev însanê go min jê hez kir û min digo wê bibê şirîkê jiyana min derket na ew însanê hana. Exlaqî wî na ji min re veşartî bûn. Tibî wî na ji min re veşartî bûn. Fikrê go tefkîr dikir tê de ji min re veşartî bû. Û dibê jî ji bo xatirê go ez pê razî bûba, Di wê dema ewil de gelek tişt şanî min dikirin ne li gor heqîqeta vî însanê he ye. Ji ber vê yekê telaq berdan emelîkî xirakirina hedim e. Ji ber ku demê ku zewac tê merhelekê ku nema însan dikarê bi hevalê xwe re hevala xwe re jin bi hevalê xwe re jiyanê berdewam bike tê ku însan vê jiyana hana vê şirîkatiya hana Fesil bike, xira bike. Lê tev li wê jî gerek însan jî bizanibê ku telaq çawa ku ji bo esbaba tê, gerek însan bizanibê ne derman e. Dermanê herî dawî ye ji wan pirsgirê ku tê pêşiya însan di jiyana wî de. Û însan jî gerek fêm bike ku wek çawa Pêxember eleyhis selatu wesselam şîretê lê dike, Demê ku exlaqekî, tibekî, ji hevala xwe yan jin jî ji hevalê xwe, zilamê xwe, kêfa wê na jê re newê û neecibênê, gerek ji bîr neke ku bi dehên exlaqên baş di vî kesê ha de hene. Çawa Pêxember eleyhî selatu weselam dibêje. Ber kes ji ev dû hevala xwe yan havayê keç ji zilamê xwe nekeve merhela ecizbûnê û heqidbûnê de û biryara berdanê bistêne. Demê ku exlaqekî wîna, tib'ekî wîna jê razî nebê, dibê ku bi dehên exlaq û tib'ê wî baş hebin ku jê razî bî hebê. Ji ber vê yekê dînê îslamê û Qur'ana pîroz emrê me dike demê ku Qur'ana pîroz dibêje, Jiyanekî xweş li gel jina xwe bike. û demên ku te tiştekî ne baş tê de dît, exlaqekî ne li gor dilê xwe te tê de dît, divê ku gelek tiştê ku tu dibînê ne baş, Xwedê Teala xêra te tê de bikê de. Û ev pirsgirêka telaqê ku di kultura me de di vê dema talî de gelek bû e. Emrê telaqê Wilo bi brengekî hesan xelk lê meyze dike, ta derecekê ku gelek cara em dibînin ew kes ne ku zewac dikin piştî zewaca we bi şeş heyva bi salekê te meyze kir ew zewaca ku bi evîntî kirin, ew zewaca ku bi hejkirin kirin ew zewac ha xira dibe. Ji ber ku serjimar li ser miletê kurd nînin, Ji ber ku miletê kurd miletekî bîndest e û tu welatê wî azad nînin û tu sazî û muesesatê wîna nînin, ji ber wê yekê ti ser ji ma rê diris jî nav desta de jî ji me re nînin ku em bizanibin ka ev zahîra telaq û berdanê bi çi rengî munteşir e. Lê her yek ji we jî di civaka xwe de dizanê û dibînê ku çiqa telaq û berdan di civakê de bi rengekî gelekî tê diyarkirin. Lê heke ez nimûnekê bênme ber çavê we, ez ê welatê Misrê ji we re bêjim ku welateke Heftê heştê milyon însan tê de jiyan dike. Ev welatê hana ser jimarê resmî ê ku dewleta Misirê dibêje, dibêje di her rojê de du sed û çil jin têne berdan. Ev na tê wê watê ku her şeş deqa Jinek heye tê ber daniş zilamê xwe û exlebê van kesê ku em teamulê bi ware dikin, ez dikarim wek nimûne ji we re bêjim, ev halatê gotêne ber destê min û ez dehnê xwe dimê de berdan tê de çêdibê, nîvê va halatê gotêne cem min û berdanê dikin, exlebê van keça û kura emrê wan a nabeyna hîjdeh û sih salî de ye. Exlebê van berdana. Sêrê bêvana yan heftêş sadî ji van kesê hana, ji van jinê gotêne berdan, dê bi zilamê xwe re jiyan dikirin li malekî cuda ji mala Xezûr û Xesûwê û ribek ji wan e bîst sadî ji wan e di nav malbatê de jiyan dikirin. Not ji van kesê ku xwe berdana, exlebê wan a sala ewil ji jiyana we di zewacê de bi rengekî xweş û bi rengekî rehet derbas bû. Sebebê wê jî, esbabê ku telaq tê de çêkirin, gelek esbabê wê jî hene. Rastî, babeta telaqê ji ber ku ez nikarim di rojekê de Temam bikim, dibê ku em muhtacî heftiya werê jî bin ku em bizanibin çawa însan wê telaq bike, çawa însan ji karê jina xwe berdê û jin çawa tê berdan. Lê di vir de, di dawiya ku peyama îro de giring e ku pirsek tê hişê însan, Çima dînê Îslamê telaq û berdan destpêkê xiste destê zilam de? Însan gerek bizanibê Ku di dînê îslamê de îslam barê herî giran xiste sukura zilam de. Ku zilam muwekkel e ku alîkariya malê û mesrefa malê teqdîm bike. Zilam ser û wîna wacib û ferz e ku mehrê teqdîm bike ji jinê re û ji zilam û jin li gel hevdu şirîkatî dikin. Wextê ku zilam van qan xisarê ha dike, heqê wî ye jî ku biryara dawî jî destê wî de be. Ji ber ku wextê ku biryara telaqê bi vî rengê hana di destê jinê de bê, jin bi hesanî karê berdanê bike ji ber ku tiştekî xwe naxesirê. Jê zêdetir fêdê dike wextê ku telaq bike û berdanê bike, wê mehrekî nû bistêne û wê malekî xwe yî nû çêbike û wê zilamekî xweynû jî bibînê. Lê zilam wextê ku biryara telaqê distênê, ew dirajê wan barê ku dikevê sikura wî de ku ser wî wacib e, ew mehra muexer ku di sikura wî de ya jina wî ne gerek bidê û heke jina wî ne ji wan jinê ku nefeqet lazim e, nefeqeta wê jî bidê, û bê goman wê herê zewac bike mecbûr e mehrekî nû bide. Ji ber vê yekê dînê îslamê wek destpêk emrê telaqê xiste destê zilam de. Lê ewna nayê wê manê ku jin mehrûm e ku nikaribe biryara xwe bistêne. Na. Di dînê îslamê de jin karê biryara telaqê bixe destê xwe de lê kengî destpêka ku mehr tê nivîsandin Wextê gojin û zilamê xwe tên mehra xwe dibirin, gojin, hinganê, şert bikê, ji ser zilam, di civata mehrê de, inu biryara berdan û telaqê destê mi de ye, hinganê biryara telaqê dikeve destê wê de. Hala di dûa, demê gojin ji zilamê xwe eciz bû, zilamê wê na te'dêlê dikê, zilamê wê na jê re ne baş bê, jin heqê wê heye go xwe ji vî zilamê ha xilas kê, lê bi rengekî. Em jê re dibêjin xule. Yanî ti meh ra vî însanê hana lê vegerên ji ber ku ev însanê hana mecbûr e herê zewac bike û wê mehrekî nû bide ji ber vê yekê hinek alîkariya wîna bike di vê xisara ha de û wê te berdê. Em jê re dibêjin xule. Xulî yanî telaqekî muqabilî îwadekî madî. Beşê sisî ya yan hala sisî ya gojin karê xwe berdê lê ew jî ne bi re'ya xwe ne bi destê xwe karê xwe berdê, ew bi destê qadî ye, demê ku zilamê wêne mirovekî ne baş bê, te'dêlê dikê, di heqê wê de muqesir e. Hinganê jî jin jî karê bi emrê xwe hildê li dev qadî û îsbat bike ku rewşa zilamê wê bi çi rengî ye, zilam hingarê e, qadî hinganê hukm dike ku ev jina hana tê berdan. Lê berî ku em em behsa ku çawa telaq tê kirin û eva ku me tecîl kiriye heftiya werê, divê careke dî ez bênme bîra we ku dînê îslamî emrê we dike ku telaq, Dermanê herî dawiyê ji pirsgirêkê were. Çawa berê xitiyarê we digotin, kewandina bi agir, dermanê herî dawiyê berdan û telaq, dermanê herî dawiyê ji wan pirsgirêkê wey zewcî re, ji wan pirsgirêkê wey aîlî re, ji wan pirsgirêkê wey nabeyna te û pîreka te de yan nabeyna te û zilamê te de. Û dînê îslamê emrê te dike wek zilam goti baş bê ji pîreka xwe re. Demê ku pêxember eleyhi selatû we selam dibêje başê we ew kesê ku baş e ji pîreka xwe re û pêxember eleyhi selatû we selam dibêje û ez yekemîn kes baş im ji hevala xwe re. Pêxember eleyhi selatû we selam

Biya zilamê xwe bikê, madam zilamê wê vî rengiyê baş e, madam zilamê wê emrê wê bi xirabî nakê, Qîl leha yewmel qiyameti dxulî min eyyi ebwabil cenneti şi'tî. Divê roja biheştê, qiyametê, jê re tê gotin, derbas be biheştê ji kujan dergehê biheştê gotin dixwazê. Kengî demê ku biya zilamê xwe bikê, hîmayeta şerefa xwe bikê, rojiya xwe bikê, rmêja xwe bikê û himberî wê jî miqabilî wê jî ew zilamekî ku exlaqî wî heye wesiyeta pêxember aleyhi selatû weselam tenfîz dikê ku guh didê vê jinahana muamelekî bi exlaq pêre dikê ne muamela ku seyîd û kole Wek ku gelek cara em di civaka de dibînin, jin û zilam wextê ku zewac dikin, şirîk in bi hev re malekê ava dikin. Wacîbat ser we hene. Rast e, me barê ekonomiyetê, barê îqtîsadê, me avête ser pişta zilam, ji ber ku Xwê Teala qeweta bedenî dayê de, lê nayê wê me'nê ku jin li mala xwe rûniştiye, tiştek jê nayê xwestin. Na, jin jî eynê weqt de, Gelek wacîbat sukra wê de ne ji bo xatirê ku ev zewaca hane berdewam bê.